mi tam takin harsatna na men lo a paltlang avanga an ngaihsan leh a chanchin an sawi fo, khawvel pawhin hnaten awm bera a ngaih hnawh chi zuara puitling fim chang bawk thin Sally Liu Benny chanchin kan rawn tarlang dawn. Sally chanchina a ropui lai ber chu ruihhlo ngaih leh mi pat hmeichhiatna bawi ata Pathianin a chhan chhuah dan hi a ni a, hei hi a chanchin kan buatsawi chhan pawh a ni. Celilio Ben hi May ni sawm pariat sang khat zakua sawmruk pariat khan Pasadena, California a piang a, unau pathum zinga a upa ber a ni. An chhungkua hi Kristian chhungkaw tha tak an ni a, amah pawh hi a naupan tet atanga Pathian neitu a ni. Kristian chhungkaw tha tak ni mah se, a nu leh pa hna avangin kumkaw mi a niin an khua atang chuan Glendora, California an insawn a, an awmna tharah hian kohhran an bel zui lo. A nu leh pa hian an hna avangin sakhaw lam an ngaihsak zui lo bawk. An awmna tharah hian an mikhual tak em avangin then rual pawh kawm lutuk lovin inah an tawm a, TV an en tlut tlut. Sally te unau thum erawh chu an awmna hmuna Baptist kohhran pakhatah an inkhawm thin a. Mahse an nu leh pa te atanga thlawpna an hmuh loh avangin an tui lo telh telh a. Kum sawm pali mi a nih chuan sakhaw lam a ngaihsak tawh lo va ni. Naupang hmeltha tak a nih avangin mi mit a la hle a. Primary School a kal laiin TV programme pakhatah a inlan ve nghe nghe. Chutianga a nitin hun a hman chhoh lai chuan naupang duhawm Sally chu kungkawmi a nih laiin a nuṭa leh hmeichhe pakhat puinain rawl thar pakhatin vanduai thlak tak maiin a pawng sual ta hlauh mai. Chunga ṭhiante chuan mi pat hmeichhiatna hman chu inhmangaihna lantirna a ni tiin dawt an fah a. A dik ber hrethiam loin Sally rilru chu a inkhap nasa hle. A changin an thusawi chu a dik viau a, a hriat rualin. Mahni intenna leh bawlhhlawh ngawih ngawihah inhriatna a nei. Pawi ta em em chu khawih chhiat a nih hnu atanga mipa ngaihvenna leh mi mit lak chakna a a khat chho ta kha a ni. Kum sawm pali a tlin chuan a zat hian a za har tawh mai a. A nu leh pa lah chuan an fanu aiin an nitin hna an ngai pawimawh zawk a. An fa upa ber chu an chan mek tih reng an ngaihtuah lo. A inchei duh dan chu a uchuak chho ta hle a, TV a a thil en duh zawng pawh a danglam ta hle bawk. A nu leh pa pawh chuan tih vak ngaihna an hre ta lova, kum sawm panga a tlin chuan zan intihhlimna hmuna thianite inchei anga a inchei chu an phalsak ta tawp mai a ni. Kum sawm paruk a tlin chuan khawvel sualna zawng zawng hi a dai vek tawh a ni ber. Mipat hmeichhiatna lamah nasa takin a tlan a, a ban phak a awm zu leh ruihhlo a khawih kim vek tawh. An awmna chheh vela hlimhlawp bawlna hmun hrang hrangah te chuan a tlang nel hle a, chung hmuna mipa chuangkai thinte zingah chuan a kawp loh an awm tawh lo a tih ngam. A chhungte chuan han buaipui ngaihna vak an hriat lo avangin kum sawm pariat a nih kum. High School a chhuah dawn kum chuan an in atang chuan an hnawt chhuak ta. Zirna a chhunzawm lo va, awmna tur a nei tawh hek lo. Chutiang a baih vai taka a chhuah hnu chuan pan lam tur hre hek lo le, rilṭamin a vak vai. A chanchin a sawihnah Sally chuan a hun tawn chungchang hi sawiin, A vawi khat nan rilṭam awmzia ka hre ve ta, a ti. Zan lama a lo kawp tawh. Tunge tih a hriat mumal loh mi pakhat chu a bel ta ringawt a. A belh ber kher hian neih reng reng a lo nei bik lo. Ei leh in tur pawh nei mumal lo chuan eng tin tin emaw ni. San Fernando a thleng hlawl a. Chuti a tei kual lai a hmuh chuan mi pakhat hian a bula khawsa turin a sawm a, inngaihtuah buai lovin a lo aw nghal hmiah. He a mi tawn thar hian a puih theih tur thu hrilhin in zuar turin a ti. An in atangin hnawh chhuah a ni tawh a, midang belh tur a nei tawh lo, duhthlang thei pawh a ni tawh lo a ni. Pawisa nei lo Sally chuan pawisak a nei tawh lo. Kum sawm pariat mi hi a vawikhat nan US dollar sawm thum panga, India pawisa a cheng sang hnih zanga sawmriat pasarih hu in a in hralh tan ta a ni. Hnawh chi zuar te huikhawm a sum siamna remchanga hmang thin nu pakhat nen intawngin an thawk dun a, A pi hian inzawrhna tur a ngaihtuah sak vek. A inzawrh bakah hian zan lam intihhlimna hmunah saruakin a lam bawk thin. A nulat hlim hlawt taksa mawi lai a ni bawk nen dawrtu a tla cham lo. A dawrtu pakhatin hmeltha a ti em avanga pawisa bakah thi leh thil pek an pe chu nuam a ti hle a, a phur zual sauh. A sum lak luh a pung tial tial a, a duh thawh telh telh, chin tawk a hre tawh lo. Mi chi hrang hrang in ang lo tak tak, a then phei chu tawp ve tak tak in an dawr nasat tak hnu chuan a phurna a bo tan. Nawh chi zuar te tawn thin, thil hlohawm chu a tawng ve ta. Amah dawr tu zinga pakhat chuan hmun fala an awm laiin vuak hlum a tum a, finrawl chhuin thihna a pumpelh thei hram. Thil rapthlak tak tak tawng chho mahse a pawisa hmuhna ber a nih miau avangin a chhunzawm zel a, chung mi hlauhawmte bum dan chu a thiam nal ta hle bawk. Sally chuan, Hetiang a hun ka hman lai hian ka naupan laia ka ngainat em em thin Isua chuan ka thinlung hi a rawn kik reng a. Mahse kei chuan ka lo hre lo der tlat thin. Pathian chuan min ngaihsak lo ni a, ka hriat avangin ka dam khaw chhuah theih nan chuan engmah tih hreh ka nei ngai lo, tiin a nun dan a sawi a ni. Kum sawm pakua a nih chuan nau a pai ta tlat mai. Customer a ngah avangin tufa ber nge tih hriat ngaihna a awm lova, a fanu chuan pa hming sawi tur a nei lo. A nau pai chu ti tla lova pai tlang thlangin kum sawmhnih a nihin fanu a nei a, a hmingah tifa ni a phuah. Fa a neih hnuah pawh a inzawrh chhunzawm zel. Tlema a fa a len deuh hnu chuan bum a ngai ṭan. Kum li a nih aṭangin a inawmtleina tur device sikhat, beeper, pehin Park-a a hnut chhiah hmiah zel a ni. Nawhchizuar a sum a tuakna lamah hian pawngsual, risk leh hngai sak, a tawk nasa hle a. A sum hmu ang ang chu zu leh ruih lo dang lei nan a hman zel bawk si avangin sum la lut tam mah se a khawl thei chuang reng reng lo. A nun chu beidawmna in a khat tan a, a kalsan thei chuang lo. A hrehawm tih chuan a aw a hai der thin Pathian a au vak vak thin a, a dilna a ti hlawhtling a nih phawt chuan a rawnga bawl tur thu a hrilh thin. Mahse chhanna a hmu lo. Sum bawiah a tang a, awlsam zawka sum tam zawk thawh chhuah a duh. A thian hnai vai tak pakhat chuan changkang zawk leh hahdam zawka sum thawh chhuah dan ka hrilh ang che tiin puitling fim a inlanna remchang a kawh hmuh. Mahse puitling fim hi a hman hman in a chan ngawt thei a ni lo, enthinna pal tlang thlap pangai studio ah an hruai a, chutah chuan thla la tu pahnih bakah tlangval sa tha tak, a zahmawh zawnga mahni tawka hawi cham ve tak te an lo awm. Chung mite chu fim chang turin a tha tawk em tih fiahtu tur te an ni. Fiahna a hmachhawn ta. Nitin deuh thaw a inzuar thin. A chawbel hai lo tak chu Director leh thla latu hmaah chuan zak map lovin an che ta a. A film hmasa ber a chan hnuah Amateur huang atangin Professional ah an kaisan tir nghal. Puitling film a luhchilh hian kum sawmhnih pali a upa a ni a. Kum sangkhat zakua sawm kua pathum atanga sangkhat zakua sawm kua pali chhung khan film sawmli chuang a chang hman. Sally chuan puitling fimah pawh a ngial ngan chi, an channaah chuan a hmunah mipa paruk leh hmeichhe pakhat an awm tlangpui a, heng mipa parukte hian hmeichhe awm chhun chu ran tlukah pawh an ngai lo va, a chan chhung hian darkar tam tak a awh thin tih sawiin Director-in light khawih danglam nana minute nga hun a pek bak chawlh an nei ngai lo tih a sawi. A entute lamah chuan nawm hmel tak leh hmuhnawm takin lang mah se, a channaah erawh chuan ramsa diriam taka indiriamna khawl ang maia inchhawrhna, Zahawmna leh inpawhna awm miah lohna a ni. A changtu zawng zawng deuh tho chuan zu leh ruihhlo dam rui chungin an cham thin. Nawhchi zawrh avangin thil tha lo tak tak man leh zel tan bakah thihna hial pawh kan tawk thei a, mahse kan duhthlanna ngeiin chaw leh kan mamawh leina tur kan thawk chhuak. Puitling fim chhen erawh chutiang a ni ve lo. Sum leh sual hnathawh avangin kan chang ve a ni mai, a bak a awm lo. Puitling fim chan hi Setanan hmeichhiate sual khur thuk bera min hnuh luhna a ni a. Setana hriak thih tan chauh loh chuan puitling theih a ni lo. Mi vantlang tana tih theih loh tur thil a inphum tam lutuk. Ka chan hmasak ber tum khan ka beng bulah hian Sally mi lar takah ka siam dawn che. Mi zawng zawng hian an duh rawn dawn che a ni, a rawn ti a ni. A phena thil awm engmah hre lova mitdawi vaih thiamin ennawm hmuh nawm tak a entir kan thlir thin ang hi a ni mai. Hetiang thil ten awm tawp khawk belhkhawm atanga siam en hian engtin nge nupa nun hlimna a thlen teh lul ang tiin puitling fim chungchang a sawi. A chhinchhiah danin fim dukdak lo a chanpui za a sawm ruk paruk chuan serh natna an nei a, za zela pasarih chu HIV positive an ni bawk. Puitling fim changtute zingah chuan serh natna chu thil tlang lawn tak a ni bawk a ni. Amah pawh hian puitling fim kum khat a chan hnuah inzawrh bansan chuang lo leh mi hrang hrang nena mipat hmeichhiana a hman nasat avangin sernatna a nei ta tlat. A him loh avangin fim siamtuten an hnawl a, chuvang chuan a sum hmuhna chu loh theih lovin a kalsan, inzawrh erawh a la bansan chuang lo. Natna a neih tak avanga a beisei loh anga thil a inherh danglam tak thut avang chuan a beidawng hle a, intihhlum a tum. Chemte lain a thisen zam chhah tumin a ban a zai. Mahse a inzai hlum ngam chi a si lo. Damdawi bum tam tawk a bar hmiah. Mahse chu pawh chuan thihna a thlen lo. Intihhlum a tumna a hlawhchham hnu chuan ka in inhlum law law teh ang tiin a theih tawp a tam zu a in ta char char a, mahse a thi thei chuang lo. Pathian a dem a, sakhaw lam a ngaihsak laia ngaihsakpui duh lotu a nu leh pa a haw zual sauh. A nunning thi thei si lo beidawng chuan Pathian a au vak vak, chung lam a ngawi tlat chhanna a dawng lo. A kawng zawh mek chu a dik lo tih a hre chiang a, a chhuahsan thei bawk si lo chu mahni inthiam lohna in a khat a, a inngaidam thei lo. A chhuna zanin tap chungin Pathian a au a, a naupan laia tih tak zeta a lu zui tawh thinna chu a ngawi reng dawn em ni? Enge lo thleng zel? Mizoramin Kristian kan nih kum zana Gospel Centenary kan lawm kum, kum sangkhat zakua sawmkua pali a ni a. Zankhat chu Seli beidawng hi barah kalin a tum ber chu a tam thei ang ber, a tak ber chi khula engmah hre mumal lova leh tawp a ni mai. Barah chuan tlangval lian tha thelh thawlh a rawn lut a, A thutna piah lawka dawhkan pakhat chu amahin a kil. Chu tlangval chuan Sally hi nawh chi zuar leh zu ngol vei a ni tih a hria a, mahse a hmangaih tlat. A pantu zawkah a ṭang. Sally chuan pawnpui hnuaia khawsak pui atana amah beiseitu niin a ngai ve mai. Chumi zan aṭang chuan in hmelhriatin an inngaina chho ta hle a. Ṭhianah an insiam. An inthianthatna chu hmangaihnaah a inlet a, an inngai tawn ta hle. Sally chuan para a tlangval tawn Geretta chungchang hetiang hian a sawi, Geretta ang hi mipa ka la tawng ngai lo. Ka lak tlak lo va, ka hmelmawina a chuai tawh hle chung pawhin keimah hian midang hmuh loh a hmu tlat a, min hmangaih a ni. A tirah chuan ṭhiantha mai kan ni a, kan inkawm ngeih hle. In pawh takin kan nun hau takzia te kan sawi dun ṭhin. Kei ang nawh chi zuar ṭhian nih a zak lo kha mak ka ti tawp thei lo. Isua min hriatchhuah tir ṭhin, a ti. Gareth hi tlangval baihvai tak a lo ni a, amah ang thova baihvai seli dinhmun a hrethiam hle. A naupan tel laia a nu leh pa an inthen avangin Kristiante din nau hnuchham enkawlnaah a seilian a, Kristian sikula kalin Pathian neitu a ni. Seli hnenah chuan a nunhrehawm tak lak atanga chhanchhuah a duh leh duh loh a zawt a. Nun beidawng tak Sally chuan a lo duh chiang hle. Tichuan theihtawpin Gereta tanpuina hnuaiah zu leh ruih theih thil chu a sim chho zel a, piantharna dik tak a chang ta. Tichuan February ni sawm pali sangkhat zukua sawm kua panga khan an innei ve ta a ni. Mahse buaina a kiam mai lo, buaina dang a rawn inher chhuak leh. A pianthar hnuah Sally hian nawhchi zawrh a bansan a, a pasal lak luh chauh chu an intunnunna awm chhun a ni. Mahse van duaithlak takin a pasal keret hian a hna a chan a, sum lak luhna an nei ta lo. Zah pawh dawn lovin tanpui ngaite tanpuitu welfare kutah an tlulut ta tawp. An nupa hi an beidawng dun hle a, ruihhlo lamah an tlan. A pasal Gerret hi sipaiah a tang a, a training lai hian harh chhuakin a thil tih tha lo a kalsan vek a, mi thar a ni. Sally erawh inngai a awh thei tawh mai lo, a talbuai chhunzawm. An fa hmasa ber Teresa pian hnua pawh lungngaihna na meng lovin a tlak buak a, depression lak atanga tal chhuah nan Pathian aiah zu dawr a bel. Gerret chuan a dinhmun a hriatthiam pui hle a, Army Mental Health Clinic-ah a hruaiin an enkawl. A nun hluin a vawlet nasa bawk nen a muhil thei ngai lo va, mutthilhna damdawi chu a damdawi ei zin ber a ni, mahse ruihhlo bawi atangin a chhuak thei chuang lo. Ruihhlo bawi a a tang chung hian Gerret chuan a thlah thlam lo va, sual chung chung pawhin kohhran an bel lui tlat. Sally hian ni khat chu aw a hria a, chu aw chuan, I in leh hmasak ber chu i thih ni a ni ang, a ti. Duhthlan tur pahnih chiah a nei ta, zu ina thih leh zu hngei a dam. Texas-a thlaruk an awm hnuah Washington-ah an let a, Kohhran vel tlatin Tacoma, Washington-a Champion Center kohhranah chuan theih tawpin an in hmang. Mak deuh maiin Sally hian a zu ngol ve mai ni lovin meizuk nen lam a ban san ta vek. Mahse a hun kal tawhin a nun a ti buai nasa a, tawt up up chang leh mahni inten ngawih ngawih dahin a khat fo. Puitling fim a chang laite chu a mitthla a rawn lang leh thin. Heng harsatna zawng zawng hi chunglam puihnahin a hneh. Sally chuan, Pathianah chuan ka sual zawng zawng ngaihdamin a awm tih ka hria a, mi thar ka ni tawh. Puitling fim chang thin Sally kha ni tawh lovin, puitling fim chang ngai lo Sally ka ni tawh. Zu leh ruihhlo lakah ka zalen a, natna tih dang theih loh laka ta Pathianin min ti dam. Puitling fim chang thin leh nawhchizuar kha a tana a ber ni turin min din a ni. Ka tun hmanun min theihnghilh tirin chhungpui nu tha tak, nu entawn tlak leh a rawngbawltu ni turin min chher a ni. Ka hriselna min pe let a, ka rilru a thlak a, a ropui ber chu ka thinlung a thlak khi a ni, a ti. Hetiang a nun thar a neih hnu hian Sally chuan Web Designing lam a zir a, College a lut tha leh Pathian thu zirin Theology leh Counselling lama Bachelor degree a nei ta bawk. Tichuan kum riat kal ta a nawh chi zuar ṭeng hneng tak, Champion Centre beltu chu Champion Centre-a rawngbawltu pawimawh tak a ni ta a ni. Pathian chuan zu leh ruihhlo ngol a vei tawhna te, a hun liam ta duhawm lo tak tak te, rilru natna hrang hrang te, mipa lova a awm theih lohna te, a hun liam tawh avanga a zah ngawih ngawih thinna lak atang chuan chhan chhuakin chutiang tuarte tana rawngbâwl tur chuan a buatsawi tih inhre chungin rawn a bâwl ta a ni. Mi tam tak harsatna hrang hrang neite tân ṭanpuitu niin mi tam taka chhan chhuaka a hnâah a inpe zauhin a tui hle. Kum sanghnih panga atang khan internet lama social networking site hmang tangkaiin a harsatna ang tawk lem chan duk dak lo bawi atang mek te chhan chhuahna a thawk tan. Kum sanghnih pariatah chhan chhuaktu pawl pakhat Pink Cross Foundation a din ta bawk. Pink Cross Foundation-in a tum ber chu puitling fim siamna a inhnam hnawih nun beidawng te chhan chhuah a ni. An hmalakna kalpui nan a website kaltlangin tanpuina a khawn a, hmuh pawh a hmu tha hle mai. A pawisa hmuh hmang chuan puitling fimchang thinte chu thil pek hlanin an thil pek funah chuan Bible, Pathian thu ziak, Gospel Music CD, duhsakna card leh an tawngtai pui reng a ni tih leh amah an biak pawh theihna tur lehkha a thun tel thin. Tina website kal tlang hian puitling fim en thin mi tam tak te chuan, hetiang mite dinhmun dik tak leh an khawngaihthlak zia te, tanpui an ngaihzia te hrilhhriain a changtute pawh sim an duh leh duh loh an zawt a, Chu hnate'n awm tak tlansan a nun thar neih duh te chu an tanpui thin a ni. A pasal Gerret nen fa pathum neiin a rawngbâwl hna an chhunzawm zel a, zel rawngbâwlna kalpuiin TV, radio, documentary film, conference leh Pink Cross Foundation kal tlangin Pathian thu a au chhuahpui. An sorkarin puitling film a khuakhirh theih nan puitling film nihna dik tak a puang chhuak a, California legislator Charles Calderon nen an thawk duh nasa hle. June sanghnih sawm khan US House of Representative-a Senate-te hmaah thu a sawi a, TV show lar tak takah Pathianin a chhanchhuah dan sawiin a inlan bawk. January sanghnih sawm pakhat khan Hip Hop Album ti chhuakin a sum hmuh zawng zawng hi puitling film tlansan duhtute tanpui nan a hmang vek. Thalai harsatna tawk kum sawm pahnih atanga kum sawmhnih pathum inkara upa mi zali zet enkawl reng ang an ni a, an thawk nasa hle. January sanghnih sawm paruk khan Pink Cross Foundation hi a ti tawp a, Order of Saint Martin chepleina tan nem ngheh a ni. Tichuan February ni kua sanghnih sawm pakua khan kum sawmnga mi niin Springvale, California a boral a, a thih chhan hi tarlan a ni lo a ni.